SL Beginners YouTube channel lo thlir thin tu te in zavaiin chibai kan buk leh cheu a, tu hnunah hian Pu John Lalhruai Tluanga Computer Engineer kawmna hun kan nei dawn a, kan video te tir atanga tawp thleng min lo thlir sak turin kan sawm nghal cheu a ni. Pu John Lalhruai Tluanga a hmasain chibai le, tunah hian khawi hmunah nge in chen a, i nupui fanau te nen em ni in chen? Chhungkaw member engzah ngein nih khawngaihin min hrilh thei em? Chibai le. Nia, hei hnathawhna te vangin Bangalore-a ka nupui leh fapa nen kan awm a, amaherawh chu kan hriat hreuh ang, tunlaiin natna hripui leng te avangin company hrang hrang ten an employee te tena In lam atanga hnan thawh theihna turin ruahmanna tha tak tak an siam a, chutiang chuan kei ni hnathawhna company te pawn an ti ve a, chungte chu remchang laiin tunah hian Aizawlah kan awm mek a ni kan chhungkhuain. Zirna chungchang in zawt ila, Kawlkulh khuaah hian eng thleng nge sikul i kal a, i lehkha zir laiin a thiang thei pawl i ni thin em?
Aw, kan khua kal kulh ah hianin Paul sawmthleng kha ka zir a, a kan hun lai kha an ti ve mai la, Paul sawmthleng bak a la zir theih loh ve hrim hrim bawk a. Aw, middle school kha, aw, middle school chu kal kulh north ah khan ka zak a, chuan high school kha kal kulh government high school ah khan ka kal leh a. Aw, chuanin A lehkha thiam thei hrim hrim rilru chak an tih ang hi chu ka ni hauh lo a amaherawh chu a ka zir nasa ve hrim hrim a mahni tawkah chung te vang pawh chuan aniang a class ah te chuan in ai tha pawl te chu ka ni ve chho char char a pawlriat kan zir kum khan umm first term atanga third term final term thleng khanin first position ka hauh char char a an chhungte avang pawh chu ning kan teachers te khanin ti thei niin min ring a nge min duhsak vang ni pah bawkin Paul kua khamin bo kan tira Paul sawm khamin join tir nghe nghe a chuan Paul sawm kan zir kum khanin Kan khua atang khanin van hi thlak deuh maiin First Division-ah ka pass ve leh loh bawk a. An, tunah chuanin First Division-a pass te chuan awmnem nawk tak a, mahlo chu khati awm lai te kha chuanin First Division-a kan khua atanga pass te kha chu thil thleng chen chen lo a la ni ve deuh a, a lawm awm dangdai ve hrim hrim a. I lehkha zir laiin engtian a sign ngei zir thin? I chhungten an thlawp tha che em? Tin, Kawlkuli chhuahsan hnuah khawi hmunah ngei zir chhun zawng.
Nia, kan lehkha zir lai khan mahni tawkah chuan thei ang tawk tawk khan ka zir nasa ve thei em em a, a chhung ten lehkha zir rauh min tih kha ka ngai ngai meuhin ka hre lo a, a chhan pakhat chu enge kan chhungkaw dinhmun te kan hrethiam a, class seven, class eight kan zir lai te khan enge kan chhungkaw dinhmun dik tak Eeh, kha chu ka hrethiam em em tawh a, chungte bang pawh chuanin eeh mahni thu khan zirna chang ka hre daih tawh niin ka hria a. Chuanin aah ka chhungte khanin min support tha ve em em bawk a, a bik takin ka nu khanin aah zingah te khan a bik takin exam lai phei chuanin A hma takah thim lai ten ka haitho thin a, lehkha zir turin chuanin a lehkha zir lai chuan ril te a lo ṭam a, ei tur te in tur te kan duh a ti khan thingpui te hmeh tur te kha min lo siam sak thin a, min lo buat cheh sak thin a, lehkha min zirtir thiam lo mah se la ti khanin khatiang zawng khanin min lo ṭanpui a, min lo support thin a, chuanin. Ah, a tia Pawl sawm ka an zir zawh khanin sawi ta awm khanin class ten bak kha chu zirna a lawm lo bang khan kan khua khanin Aizawlah khan ka zir chhun zawm kha a lo ngai ta. Ah, tuna Mizo Higher Secondary School Aizawl ah hianin Science kha line ka zir chhun zawm ta ni.
Matric i pass hnuah Computer Science i la tih kan lo hria a, Minolpuina an lak loh subject har tak mai a ni a, nangma tuin a line ve hrim hrim a ni em? Engvanga professional course hi thlang nge i nih?
Ka biak class ten kan han zawh takah khanin ahh MBBS lampang emaw Engineer lampang Zir beisei khan training beisei khanin government a khan science ka han la ta khania van hi thlak deuh maiin eleven leh twelve kan zir lai khanin kan zirtirtu te khanin career guidance lampang kha an sawi ur em em a an sawi avang khanin phurna kan lo nei a enge rilru te kan lo siam sauh sauh a Chuan umm class eleven kan zir zawh twelve kan zir hma a hei kha chuanin ka rilru kha ka siam fel tawh a, khami MBBS lampang training ai kha chuan engineer lampang training kha ka chak umm in ka phur tawh em em a, chuvang chuanin twelve kan zir dawn phei kha chuanin umm biology subject pek kha ka kal zel na tur atan han tangkai dawn lo tih ka hriat avang khanin ka drop fel der tawh nghe nghe a. Nia, khatia zirtirtutena career guidance an sawi uar em avang pakhat bawk khanin phurna min pe a, tuina min pe a. Nia tuina leh mahni duhthlanna deuh deuh avangin engineer training kha ka thlang, mahni duh thungain ka thlang ta a ni.
I degree neih hnuah hna i zawng nghal nge i zir chhunzawm zel? Result chhuah hmaiin tuna i hnathawh lai hi i hmuh ni a sawi te a awm a, a dik reng em?
Aw, khatia engineer kan zir lai khan a vanei thlak deuh maiin i zir zawh a, a zawn bul ngai lo khan in kan zir lai khan in hna ka hmu ve tawh mai a. Hemi IT companies ho, software companies ho hi Enge campus recruitment drive te neiin third third year zirlai te fourth year zirlai te pawh an mamawh urgent dana zirin recruit turin campus a hian an rawn kal thin a keini zirkum pawh khanin third year kan zirlai khanin six semester kan awm laiin an rawn kal nual a ani hmasa berah khanin ui pro technologies khan rawn kal a Tikhan written test te kha kan nei a, interview te kha kan nei a, keipaw kha van nih thlak deuh khan ka tling ve hlauh mai a, first day ah khanin company dang pawh kha try tawh lem chuang lo khanin Wipro technologist chu zir zawha join chu ka tum nghet ta, lawm tak khan ka pawm ta. A ti khan engineer ka zir zawh pawh khanin eh, harsatna em em awm lo khanin Wipro pawh chu eh, ka join ta nghal mai. A tum thleng hian hei eh, software industry, IT industry a chuan ka la thawk chho zel chu nia.
Computer software engineer tih hi kan lo hriat dan che ni a, tuna i hnathawhna ah hian eng lam hi nge i khawih ber? Min sawifiah sak thei em?
Aw nia, software software engineer han tih khanin a in ang kan hnathawh in ang vek tura ngaih theihna lai a awm a, maherawh chu doctor in specialization line a hran hran a nei ang. Deuh bawk khanin keini pawh a domain hrang hrang a awm ve ta, chuan han thawh hi thang vek hauh lo va, engtin a keini thawhna mek te pawh networking domain a ni ta, networking domain a kan competitors te chu heng Cisco te, Arista Networks te, Juniper te, HP Aruba te an ni ta, heng networking companies ho ina kan product ber chu routers, Network routers te switch te packet broker te kha a ni ta ni. Heng kan product te hi eng nge mipui nawl puina in a han leh a phone anga han hman chi a ni lo tlangpui a, heng wifi router te chu ni ve tho bawk mahsela amaherawhchu a tam zawk. Hemi kan core router ang tak tak te phei hi chu A mi mal leh chin loin sawrkar department te, company dang te, school leh university te lei chi leh hman chi, airport te, sea port te khati khan leh software company dang te pawh nen chu khatiang ang lei chi leh hman chi khan ni tlangpui zawk a ni tih kha ka sawi phawt duh a. Aw, enge kan hnathawh ber chu, enge kan tih ber chu tih kan sawi fiah dawn chuan hmasa in khang routers te kha enga tana hman nge an nih ka kan hriat thiam hmasak phawt angai a. Khang routers hrang hrang Kan siam chhuah hmachhia te kha a then chu chak deuh te, a then chu chak do deuh te, a then chu ina han dah chi Wifi routers kan tih ang chi te pawh kha ni ang chu, khatiang te kha a ni ta. Amaherawhchu a chak ber ber chi kan tih backbone routers Internet backbone a hman chi routers ang chi te pawh khan awm ve leh ta. Chuan khang routers chi hrang hrang zingah khan a then chu school a hman chi te tlema chak lo deuh leh a fang enge a functionality hran deuh vek te pawh khan awm ve leh ta. Tiang khanin routers hrang hrang. a hmanna a dahna hmuna zira hman tur application te kha kan siam kan siam thin ta kan siam ber leh kan hna ber chu a ni ta chuan chung application te chuan eng nge an tih chuan a fiah theih ang a fiah theih nan example lo pe ta ila hei tunlaiah chuanin eng nge thil te eng nge parcel e speed post hmang ten kan in thawn thei ta a ni a speed post khan in an mahni network an nei ta a khawpui hrang hrang kal tlang te ah ram chhung ani maw ram pawn ram hrang hrang kal tlang te pawn niang chu ah khan in ti khan in eh, i parcel kha i thawn duh na hmun ah khan eh, an network ah hmang khan in through khan in an lo thawn thleng thin ta a ni chutiang deuh bawk chuan in eh, engtin an I mobile phone atangin internet i access ta chuan i internet access a khan application hrang hrang kha i lo hmang ta. Engtin an youtube te, facebook te, whatsapp te an ila pawn khawi lai khawi khawi lai khawi khawi lai website ang khan articles te pawh i lo chhiar ni mai thei, than tur te pawh i lo chhiar ni mai thei. An ila pawn Voice call te pawh i lo siam a ni mai thei, WhatsApp video call te, voice call ang chi te, Skype emaw Zoom emaw te pawn a ni mahna, tiang khanin internet traffic kha a chi hrang hrang kha a lo awm ta. Chuanin chung kan software siam te chuanin kan software siam routers a kan install te chuanin kha ang internet traffic chi hrang hrang te kha an lo thlir hrang thiam ta a ni. E hei chu enge Video file anih hi, hei chu audio file anih hi, hei chu mi inkhawlna kal mek anih hi, hei chu enge software file anih hi, tiang khanin internet traffic chi hrang hrang kha kan software hmang khanin routers te khanin an lo thlir hrang thiam thei ta a ni. Chuanin entirna eh mi in in biak nan an hman mek eng nge real time audio real time eh a eng nge thlen zum zum tir ngai ang chi te kha lo ni phei chuan in eh routers te khan in priority kha eh a sang thei ang ber eh khan in an an lo assign thei ta eh in biak nan a man te kha ting ang file a kha ting ang eh audio file ang te kha chu heta mi pakhat in software lo download mek ai te kha chuan in lo pawimawh zawk ta pawimawh awmzia chu real time a thleng zung zung a haiah chhan chu in biakna ka tih ang chi kha thlen zung zung loh chuan voice te kha a lo choppy dawn ta a man tlak dawn loh ta chung chunga bangte chuanin routers khawvel hmun hrang hranga awmte khanin ka tih ang khan lo thliar hrangin hei chu a pawimawh a thlen vat angai tin priority sang zawk kha an lo assign thei ta chuanin ka tih ang khan ta A an chhung mai bakah chuanin entirnan khatia eh router hrang hrang hmun hrang hrang khawvel hmun hrang hrang dawn in connect a chu eh an chak lam pawh kha lo in ang vek kher lo ta eh hemi a wire a an thawn chhuah theih len lam pawh kha lo in ang vek lo ta eh entirnan eh te file te pawh i lo thawn a ni mai thei ta file i lo thawn khanin eh i thawn tan tirh na atanga engemaw chen kha chu eh a lian a lian tha pangngai deuh khanin eh IP packet lian tha pangngai deuh khanin a lo in thawn thei pawh a ni maithei mahse eh eng emaw chianah khanin eh routers te kha an lo chak tuk lo te pawh a ni nghah la tiang khatiang hunah te pawh khanin eh an lo enge eh tan tawi kan ti dawn nge a a teh zawkin an lo siam a kan a a teh a teh sep sep khan an lo thawn chhawng ve leh thei ta hetah eh an dawnna hmuna eh lo assemble leh tur ang chi te khan Chuanin chung mai bakah chuanin khatiang traffic reng reng kha enge Destiny sawn nei vek an ni ta. Entina i parcel thawn reng reng chuanin Destiny sawn address nei ang khanin i thil thawn chhuah reng reng i phone atanga emaw i laptop atang emaw i thil thawn chhuah reng reng ang chi kha chuanin Destiny sawn an nei vek ta a ni. Khang Destiny sawn te kha hemi in address kan nei ang deuh hianin hang destiny sun te kha computer address IP address an ti ta a khatih ang address kha a ni ta a ni khang hmun i thawn duhna hmun kha an thlen theih nan khan routers te khan e hemi hi chuta tang chuan an rawn thawn a chuta kal tur chu a ni e tih khanin an database kha an lo maintain ta eh tikhanin a tawi theih ang ber a a rang theih ang ber a a chak theih ang ber a eh a destination a thlen theih nan khanin routers te khanin internet traffic te kha eh an lo eng nge khalh thin a ni kan ti dawn nge ni eh a chhan chu eh entina eh internet traffic te kha he tia eh kalkual duah lovin a then te phei chu satellite through te pawh khan a lo drive chang te pawh kha a awm ta a, chuan chung mi bak ah te chuanin eh hemi kan service provider airtel kan tih te jio kan tih ang te hetiang te pawh hianin khang routers te bawk kha eh billing tih theih nan te khan an lo hmang ta e chu mi kha mi chuanin darkar chutiza chhung chu voice call hemi ni ah hian a siam a Tiin ti khan record fel fai tak kha lo siam thlap ta kha anga record router sina a siam te kha or routers through a an siam te kha khami service provider te khan bill siam nan khan an do hmang ve leh thei ta ti khan hman hrang hrang tam tak awm ta en ti khan police department te pawh khami service provider te nen khanin enge Thawk hauin hemi IP address aw, hemi hemi mobile phone aw, hemi laptop neitu hian chumi kha mi darkarah chuan hemi website hemi website hi tlawh a, chumi kha mi chu ti tiin tichuan website engemaw tlawh phan loh te a lo awm chuan khatiang ang blacklist whitelist zawng zawng kha router through vek khanin tih a ni hrin ta a ni. A chu chu a fiah thei ang em aw a fiah tura a chuan chung mai bakah chuan thil pawimawh deuh leh pakhat chu engtin a an khatia routers tam tak khawvel hmun hrang hrang lo in connect khawm ta chu eh engtin a delhi ah zin turin eh kolkata through in ka kal thei ta ani lo pawn guwahati through in ka kal thei ta khatiang deuh khanin internet traffic te pawn US server a eng nge thil eng emaw zuk deliver tur emaw zuk download atanga zuk download tur khanin kawng hrang hrang khan ei thei ta ani khami kawng hrang hrang khanin a tawi thei ber kha thlang a thei a thei chin chinah chuan thlang dawn ta Amaherawh chu kha mit a kawng tawi thei berah khain khawilai ram emaw routers, core routers pakhat te kha lo chhe ta se, lo down ta se, routers te khan inconnect a, an inconnect vek avang khain khami an inthlen tawn theih dan khan inhre tawn vek ta, in enge fin na khan nei ta a ni. Chuanin khatianga enge a kawng hman Chhina he routers pakhat te lo down kha chuanin alternate path kha a an thlang thei ta a ni. Tikhanin he engemaw lirnghih nga maw, lei mina maw vang te khatia routers pakhat a lo chhiat loh chuan thlipui tle vang maw te routers pakhat a lo chhiat loh chuan a alternate path kha a hmang mai dawn a ni. Khatiang intelligence kan ni ta a ni. Aw chutiang lampang chu kan na thawh kan south ber siam ten an tih ber kan thawh ber chu a ni ta ni tih kha thawi fel theih ang deuh in kan sawi a chu chu ni mai hri rawh se.
Tuna i thawhna company hming hi eng nge a nih a? I thawhna company hi India ramah eng ang taka lian leh pawimawh nge a nih? Tin, contract-in nge regular-in i thawh? Aw tunah hian Extreme Networks a ka thawk mek a, Bangalore office a regular employee niin Principal Software Engineer dinhmun ka chelh mek a ni. Extreme Networks hi US based company ni a, San Jose a headquarter kan nei a, Europe te, Asia te, Australia te kan inzar phar a. Umm India ramah pawh Bangalore leh Chennai leh Pune ah te office kan nei ve bawk a. Umm khawvel hmun hrang hranga employee ho zawng zawng hi kan vaiin umm chang thum vel kan nia khawmui Bangalore office bikah khuanin mi za thum vel kan awm bawk a. Chuanin, engtia pawimawh tak nge? Kan tih chuan entir nan khung Bangalore Airport te Delhi Airport te a net network khu keimahni extreme networks enge siam routers leh switches te hmanga enge run a ni ta a ni. Chumi awmzia chu kan thil siamte tello chuanin Eh, i thlawk thei lo. A ni deuh ber mai anga. A chhan chu i thlawh dawn chuan airport a dei va kal ta chuanin check in te i lo ti ta, check in counter te a a ei va kal chuanin engkim kha enge khami airport network Ahh khan a in connect vek ta engke airlines hrang hrang te khan an mahni enge eh counter theuh nei khan khan counter theuh te kha khami airport network ah khan in connect chhawng ve leh ta khang airport network ang chi te pawh kha keimah hi Enge product kan routers kan te hmanga enge run a ni ta ni. Khatin khanin chumi chu India rama bik chu a ni ta se tikhan a bik takin i welsa phei chuanin kan enge kan product an hmang nasa em em a enge hemi service provider lian Verizon kan tih ang chi te khatiang khan Ericsson kan tih ang chi te khanin e company lian tak tak khanin kan product khan hmanga an network te kha an run ta ni chutiang chunia poimo dan chu kan customer zong zong te chu kan soi lo mai nga mar chu kan thathiam mai chun kan ringa chutiang kan product kan routers kan switches te Tel lo chuanin company tam tak kha an run thei bik lo a ni ber ang.
I pianna leh i seilenna kawl kulh khua hian tun hma leh tun hnu i hriat ve phak chinah hma a sawn i ti nge ti lo. Hmasawn zel turin engte nge kan mamawh nia i hriat? Aw nia, ah, hma kan sawn lo kan tih thei hauh lo ang a. Ah, two thousand one vel atang khan ka awk pawh hi zirna avang leh hnathawh hnatte vang pawh a ni ang a. Ah, ka awm mumal ta meuh lo a, hetia Krismas te khat tawk a, ah, hmanga rawn hawng leh zauh tih loah chuan, umm. Ahh ram hausa ram changkang kan tehna pakhat chu thil an export tam leh tam lovah te a ni pakhat a, entir nan Arab countries ho chuan oil te an export hnem em em a, chutiang bawk chuan Israel te chuan an thianna leh an finna te enge high tech agriculture technologies lampang te software industry He lamah pawh a ram tet ngei tawh chuan an duai hauh lo va, chutiang deuh chuanin khaw hausa, khaw changkang te na pakhat chu kan khua tang khan thil engzah nge kan export kan khaw then awm te emaw, Mizoram khawpui, Aizawl, Lunglei, Champhai te khan kan khua tanga thawn chhuah, siam chhuah Kha, enge an hman, enge inhnah nan neih tih kha ka tiang lampang ate khan a innghat ve a, nia kan khua hi hmasawn tak tur tak tak tur chuan khatiang lampang khan tan kan lak ngai a, kan khawthen awmte emaw khatiang Mizoram khawpui hrang hrangte kha Lo neih hlama, huan neih hlama kan thil thar chhuah te emaw ran vulh lama kan thar chhuah te emaw a kan chawm a, eng nge kan tel lo chuanin an buai hial khawp tura tan kan lak a ngai a, chutiang bawkin zirna lamah pawh officer lian a. Te eng zat nge kan neih kan tih chuanin kut a chhiar tham lek kan la nei hlawm a, tikhan officer te pawh hei tun aia tam zawk, thahnem zawk hei sorkar office lian hmun hrang hrangah hian han thu duah mai se la, kan hma chu kan sawn zawk ngei ngei dawn a tun ai chuan khatiang zawng te khanin rilruah chuan a lo lang a,
Tunlai zirlaite hian Pawl Sawm leh Pawl Sawm pahnian Pasnu hian General line lamah an kal deuh thup zel mai a. A bikin keini thingtlang lamah hian a ni zual niin a lang a. Professional coach lam luhchilh tur hian Kawlkulh zirlaite hian theihna an nei ni hria em?
Pawniak kawl kulh zirlai te chauh lo pawniak chu tu pawh in tih takzet a, tum luhna nena lehkha zir phawt chuan eng line a pawh kal se a, an hlawhtling ngei ngei, an hlawhtling thei vek niin ka hria. Lehkha zirlai hi chuan tui finriat a nge tui finriat zau taka lawng a chuang ang deuh hi kan nia, nge tum mumal nei lova kan zir tak chuan khatia lawnga chuan a nge Tum mumal tum ram nei lem lova tui fawnah inthen kual tir inthen kual tir ang deuh kha nia a tawp a tawp a chuan khawmual te chu van nei van neihna avangin lo thleng ve thin bawk mahsela amaherawh chu hun tam tak kha enge a inthen kualna lama khanin a lo khawh ral thei a khatiang te kha a uiawm em em a amaherawh chu tum mumal tak neih chuanin khatia inthen kual inthen kual lo khan kan tum ram lamah khan tin-- Ngil tak khanin a kal mai thei a tikhanin kan tumram kha hma zawk leh thil tam tak kal kawiha enge harsatna kan tawh tur ang te pumpelh chung khanin kan tumram kha kan thleng thei a enge tikhanin tun laiah phei chuanin technology a sang tawh a phone a engkim mai hi Google hmangin a hmuh theih tawh a han Han Google zeuh ila a answer hi lo lang tuar mai vial tawh a, chung vang te chuanin ah keini hun lai mawi te ai chuan tum lai tha lai zir lai te chuanin advantage kha in nei sa hrim hrim a ah chu vang chuanin eh heng technologies kan neih te hi hmang tangkai ila enge phone ah te hun kan hmang tam em em tlang pui a heng kan hun hman te hi enge keimahni zirna kawnga min pui thei ang chi zawng ten nge social network ah social networking lama hun hmang tam lutuk loin facebook a hun hun hmang tam lutuk loin ho chawlh man hun hmang tam lutuk loin a tangkai thei ang zawngin pawnah te hian hun hmang ila keimahni zirna a lama min pui thei tur ang chi ten eh te khan hun hmang ila tikhain ah a awlsam zawk em em a eh lehkha zir thil thil reng reng zir hi awlsam zawk em em a tunlai chhan ah chuan khang te kha a hria ila tun tan pawh eng nge eh eng eng line ah pawh kal se a hlawhtlinna awm thei lutuk a ni tih kha ah sawi dun a ni.
Kawlpul khawtlang tana chah duh i neih zirna chungchang emaw, khawtlang hmasawnna lam hawi leh mipui mimir hrim hrim tana chah duh i neih a awm chuan khawngaihin min han hrilh ta che.
Awle, a khawtlang hmasawnna leh zirna hi thil inkaihhnawih tlat Then hran hlei theih lo a nia. A zirna tel lo chuan khawtlanga hmasawnna tak tak a thleng thei lo va, khaw hmasawn lo na nana chu zirna lam a pawnhna pawl tlangpui thin a ni. Chuanin kawl kulh khawtlang in hma kan sawn zel thei nan tun tuna kan zirlai neih mek te hi an pawimawh em em a, zirlai naupang ten tum mumal tak nei lehkhain zir a ngai a, zirtirtuten theih ang anga a remchan hun apianga a remchan apianga Career Guidance lampang school ah te pawh kan zir kan sawi a tha ka ti bawk a, chuan nu leh pa te pawhin zir kan zir lai kan fa te zirtirtute kutah dah ngawt lovin in lam an lo hawn te pawh an lo support tha ila enge an zir peihna a nih dawn phawt chuanin kan tih theih ang tawk te kha chu lehkha kan zirtir thiam loh ni pawn lo ti hreh lo ila lo support tha ve bawk ila chuan kan hriat hreuh tur chu degree neih ringawt hi mi hlawhtling tak nih nan a pawimawh ber lova hlawhtlinna hi sum leh pai a thawhchhuah em a pawisa neih tam lama tehchi leh tehthei pawh ni lova. Car tha leh changkang neih te hi mi hlawh tling nihna a ni chu a awm hek lo a ni. Chutih rualin nge vanduai leh hrisel loh hrim hrim chu a awm thei a, chutiang vang pawh a ni lova thatchhiat vang hrim hrim a maw ka zak tih avanga hnathawh zah neih te avanga mi puih ngaia mi peizawn ngaia a awm ring kha a tha ber lo a. Chutiang mi kan nih chuan insiam that kan ngai. Chhungte tan, khawtlang tan mi chhen fak awm kan ni ngai dawn lo a ni. Chuvangin insiam that kan ngaihna laia te chuanin kan insiam that theuh ngam pawh a tul a. Chuan a tawp nan leh pawimawh ber chu zirlai naupang te pawh, zirtirtute pawh nu leh pa te pawh engkim siamtu Pathian hre reng chunga A kan tih tur theuh te keima tak leh rinawm taka kan tih chang chang chuan keimahni tan e khawtlang tan hmasawmna nasa zawk kan hmu ngei ngei ang tih ka chah duh che u a ni.
Hun chep tak karah inkawmna hun tha tak min pek avangin lawmthu kan hrilh a che.